E kia ora mai rā koutou. Tatau ana hai te kōrero ahau i tēnei rā mō te ao paho. Ko tāku kei te whai ahau i te hitorira hakapapa me kī o te reo irirangi Māori. E tika ana kia whakaaro ai tātei e hai mea te tahi mō te mahi hakawhitiwhiti kōrero, ana ko tēnā tētahi mea nunui, ina hoki kia whakaaro ai tātei mō te reo irirani, e tika ana kia whakaaro hokitia nā āhuarana o te kōrero, te whakawhitiwhiti kōrero me kī, inā wā o mua. Ana kei te whakaaro ahau mō te kawa o te marae, Kei te whakaaro ahau mō te kawa o te wharenui, kei te whakaaro hoki ahau mō nā waiata e whai mai i nā kōrero ki tōku anō nei nā whakaaro ki a Wānana, ki a wēnā momo mea e kitea pea wētahi ahuatana o te mahi whakawhitiwhiti kōrero e taea nei nā i tēnei wā. i rina i te reo irirangi, i roa tonu i te reo irirangi. Nā reira koutou mā, kia whakaaro ai tātou mō tēnei, e tika ana kia whakaarohia hoki ētahi āhuatana o te o te hītori, te hītori o te reo irirangi Māori, ana, kia hoki ai tātei, ki wētahi mea e rua, ana ko te mea tuatahi ko te whakatūrana o te Taraipunara o Waitani me wēnā momo mea i te tau 1970 mā rima mai i te raka nei nā wā, mai i te hakatau mai i nā tāngata whēnā rā, i a Matiu rātau i a Norman Kirk i, i wēnā momo tāngata, i te raka nei nā wā, mai i tēnā wā, ka whakatāhuringia nā huarana o te whēnua, o te, te wao whakawhitiwhiti kōrero ina hoki kia whakaaro ai tātau, mō nā teihana reo irirangi mai i tēraka nei rā wā ka tīmata te hokihana, te hokihana o tēnā tāona, tēnā tāona, tēnā tāona ki te iwi Māori. Ā, nā reira kia whakaaro ai tātou mō tēnā, ko tētahi tāona ngāwari ki te whakahoki, ko ngā āhuaranga o te reo irirangi. Nā te mea karekau he rarirari, karekau he mea uaua mō tēnā, inā hoki, karekau he teihana kei tēnei wāhana o te wao. Nā reira, ko tēnā tētahi mea nunui ki tōku anō reina whakaaro mai i tēnā wā, te whakatūrana, te wā o te whakatūrana o te Taraipunara o Waitangi. Ana kia whakaaro hoki ai tātou mō ētahi atu mea i tīmata i tēnā kanainā wā, kei te whakaaro ahau mō te mahi whai i te reo. Ana ko tēnā tētahi mea nunui mai i tēnā wā kia whakaaro ai tātou mō te whakatūranga o te Taraipiunara o Waitangi i tēnā kanainā wā ka puta mai hoki wētahi whakaaro, wētahi porotete mō te mate o te reo, te whakaaro e mate ana te reo, ana ko tēnā tētahi mea nunui i te ākanainā wā. Mai i reira ka honua wēnei mea e rua, te haka tūrana, ōna teihana reo irani Māori, ana te puāwai tana, o te reo ki reira, ana, ko tēnā tētahi mea nunui. Ko tēnā tētahi mea pai noa hoki e kite te hua o tēnei honona i tēnei rā ki tōku anō reina whakaaro, ana, e tukuna hoki kia whakaarongia te nukuhana i te reo irirangi Ki te pou whakaata, ehara i te mea kua nuku atu te katoa o nā tāngata i te reo irirangi, ēnā rī kua nuku wētahi, kua haria e wēnā tāngata nā Ahuarana i akonia nei nā ki te reo irirangi. Nō reira, ko te mako wēnā wētahi o ōku nōnaina whakaaro i te pāhotana i tēnei rā, tāku anō nei nā pāhotana i tēnei rā, A nō reira koutou mā, tēnā rawa atu koutou, ko Piripi tēnei mihi atu. He nui te kōti nāku, ā, māku e kōrero mō Te Ao Paho i tēnei rā.